Dumelang, le a amogelesega mo Botswana Thinking Law, ko ke le tsisang gaufi le molao. Tsetsieno mo kgatisong e, ra go bua ka katholo ya kgotlatshekelo e neng e ntshitswe ke moatlhodi ke tlogetswe mo kganyeng ya ga Veronica Matshika a sekisa batho ba sepodisi le ba DIS. Mme pele ga re tsena mo kgatisong ya tsatsi jeno, ke kopa go tsenya kitsiso. Mo ke go amogana molaetsa heba. Ga e le gore o na le kgang, itebaganye le babueledi. Thapa mmueledi o e leng gore o ka itebaganya le kgang ya gago. Ga re tswelela ka kgatiso ya rona ya tsatsi jeno, Re tla be re kanoka ka thulo e re bona gore ke eng se neng se buiwa ke batho ba ba neng ba tsisa kgang, ke eng se neng se buiwa ke batho ba neng ba iphemela le gore moatlhodi o ile a helela a reng a lebile kgang e. Kgang e e tsisitswe ke mme Veronica Matsheka a itsisa mo boemong jwa re yo neng a re ke monna wa gagwe e leng Dr. Thapelo Matsheka. a kopa mo go teng ka ga molaong writ of habeas corpus gore re matsheka a tsisiwe ga pele ga kgotlatshekelo o supiwe gore go tswelelwa a ntse a tsentswe mo kgolegelong kana a sekegetswe ka ga thoko ke ba sepodisi le ba dis ga go ka ga molaong mme kgang e ya writ of habeas corpus gore e itsisiwe e tshwanetse go tsisiwa ke motho o e leng gore o sekegetswe ka ga thoko kana o tshwerwe jalo kana ga e le gore ene ga a kgone go itsisa ka bo ene e be e itsisiwa ke ba lesika la gagwe ha mme veronica matsheka na itsisa jaana a re ke mogatsa um re Thapelo Matsheka. Mme ba boiphemedi ba neng ba sekisiwa ne ba bua gore Mme Matsheka ga a tsisa sepe ga pele ga kgotlatshekelo go supa gore ke boammaaruri o nyalane le Re Matsheka. Mme ka gore dikgang tse di ne di tsisitswe ka tsamao ya application Mme le lebelele kgatiso ya me e ke buang ka gore di-application go tsisiwa dipampiri dihe tsa kgotlatshekelo ha hetola mokwalo wa baiphemedi a ba a tsenya mo teng setankana se se supang gore o nyalane le re matsheka mme ba goromente e be ba leka go bua gore nnyaa se neng a tshwanetse go se dira ke gore ha a simolola kgang ka founding affidavit nka bo a tsentse setankana se sa lenyalo mo teng ka jalo kgotlatshekelo e se ka ya dumela setankana se mme ebile ga setankana se se sa tsenngwe mo teng mme maseka ga a supa gore ke lesika la gare maseka ka jalo ga a na teta ka ga molaong go tsisa kgannye mo go bitswang gote locus standard Mme moatlhodi e no a re a lebelela se a kanoka o ne a tlhalosa gore nnyaya mme matsheka mo founding affidavit ya gagwe e leng mokwalo o o simololang kgang o tlhalositse gore o nyalane le rre matsheka

gore ne go sena lebaka le le utlwalang la gore ke eng re matsheka a ne a thathetswe ebile gore ke eng a tsweletse a thathetswe go heta nako e e beilweng ka ga molaong ga batho ba thathelwa go sena mo go teng warrant of arrest kana mokwalo o gang batho ba dithata tsa go thathela motho go heta diura tsa eh, masome a mane le bohera bobedi 48 hours ka ga go beilweng ka teng mo molaong o o bitswang criminal procedure and evidence act Mme ba boiphemedi ba ne ba tlhalosa gore nnyaya, go na le lebaka la gore keng re ne ra mo tshwara ra mo sekegela ka ga tlhoko le gore keng re tswelela re mo tshwere jalo. Moatlhodi o ne a re a lebelela molao wa Criminal Procedure and Evidence Act segolobogolo tsetana ya eh, masome a mararo le borataro A bua gore tsepana ye e tlhalosa ga motho o o tshwarwang go sena teseleso ya go mo tshwara warrant of arrest o kgona gore a bo a sekegelwa ka ga thoko jalo ke ba mapodisi mme ba kgona go mo sekegela ka ga thoko jalo nako ya diura tse di masome a mane le bogera bobedi hela Ga go na le lebaka le le tsepameng la gore ke eng ba tswelela ba mo tshwere jalo, ba tshwanetse go mo isa ha pele ga ga mmagaseterata pele ga nako e e beilweng eo e hela mme ba bolelela mmagaseterata mabaka a gore ke eng ba batla go tswelela ba mo sekegetse ka ga thoko jalo. Moatlhodi o ne a tlhalosa gore ka fa ga motho a thathelwa ya bo e le go tsholola ditshwanelo tsa gago tse e leng gore di ka ga molaong motheo tsa gore mongwe le mongwe o na le teta ya gore a ye kwa batang teng go sena sekgoreletsi. ka jalo motho o mo thathelang a ba a tswelela a mo sekegetse ka ga thoko o tshwanetse go tlhalosa gore keng ba ne ba tsolola ditshwanelo tsa motho o le gore keng ba tsweletse ba mo sekegetse ka ga thoko Ba kganetso ba ile ba thalosa baha mabaka a gore keng ba ne ba mo thathetse ba bua gore ba ne ba dira dithothomiso mme mo dithothomisong tsa bone ga bonala gore re matsheka go na le sengwe se se belaetsegang gore o ka tswa a ne a le mo teng ga dikgang tsa polao ya tlotso karema Mme motho o neng a kwala affidavit ya bakganetso e e bitswang answering affidavit o ne a bua gore ba tsweletse ba mo sekegela ka ga thoko ka jalo ka gore kgotlatshekelo e tshwanetse go lebelela go gologa o lebilwe motho o o ka tswang a tsere botshelo jwa motho a tsolola ditshwanelo tsa gagwe ka ga molao motheo ka jalo ga o lebelela polao ya motho o bo o lebelela kgololesego ya motho mme polao ya motho e tshwanetse gore ka gore ke kgang e e masisi e nne yone e e ko godimo Moatlhodi Ketsogetso o ne a tlhalosa gore tota polao ya motho jalo gore a dirisiwe mo go tsa um melemo ga se selo se se siameng gotlhelele ebile se tsitsibanya mmele mme o ne a tlhalosa gore ga go ka ga molaong gore batho e re ba gagamoga maikutlo e ba sa tsamaise dilo ka ga molao o beilweng ka teng Moatlhodi ga a lebelela kgang e o ne a tlhalosa gore tota ga e sa ntseng e le teng kgang ga gona bosupi jo bo tsepameng gore ke boammaaruri re Matsheka o ne a na le seabe mo polaong ya ga Tlotso Karema. Ka jalo e ne e se kgang ya go lebelela gore a mme Rre Matsheka o dirile jalo kana nnyaa. E ne e le kgang ya go lebelela molao gore wena o e leng gore o thathetse motho a o mo thatheletse lebaka le le utlwalang le gore a o mo thathetse nako e e beilweng. O ne a tlhalosa gore ga go ne go na le lebaka le le utlwalang gore ba tswelele ba mo tshwere jalo nkabe ba mo isitse ga pele ga mmagaseterata jaaka go tlhokega ka ga molaong gore mmagaseterata a ba he nako e e tsweletseng e e hetang diura tse di masome a mane le bohera bobedi jalo go tlhoka go dira jalo moathudi o ne a bua gore go supa gore ga go na lebaka le le tsepameng gore ba tswelele ba mo tshwere Ka e bile ga godimo ga mong ga ba ka ba tsisa mabaka ao ga pele ga kgotlatshekelo gore ke eng ba tshwanetse go tswelela ba ntse ba sekegetse re maseka morago re tla bona ga e le gore um kgang e isiwa ko kgotlatshekelo e ga godimo e leng court of appeal gore a ba go dumalana le se neng moatlhodi ketogetswe a se bua kana ba go harologana le ene mme mo nakong ya gompieno moatlhodi ketogetse o ne a bua gore re matsheka a ntshiwe ga nna yalo ka gore ne a bua gore dioura tse di beilweng ka ga molaong Ga motho a thathelwa go sena mokwalo wa gore a thathelwe warrant of arrest ya diura tse di masome a mane le bogera bobedi di setse di itile ka gore o ne a thathetswe ka um di-two tsa ga august mme ka pholo e ne ya ntshiwa ka di-seven tsa ga august jalo ke sologela ga o tsere sengwe sa mosola Ga e le gore go na le sengwe se o batlang go se agela o ka tsenya mo di-commenteng ko tlase ke kopa gore o rate o subscribe o letse tloko gore nako tsote ga ke tsenya kgatiso e ntšha o kgone go bolelelwa mme o ntshale morago mo maranyaneng a facebook ko botswana thinking law a twitter at bw thinking law ebile ke simolotse marenyane a mangwe a mantšha ko tiktok e leng botswana thinking law ko ke dirang dikgatiso tsa motshikinyego mme tse dikhutshwane go na le tsaga ke tla le bona mo kgatisong e tlang o siame